Lotereýadan bir million dollar utan üçin öz ýoldaşy bilen aýrylyşýar. Aklyňa sygmajak zat, men-ä düşünemok. Hakyky bolan waka, bir amerikaly zenan lotereýadan bir million üç ýüz müň dollar ýaly pul utýar. Indi naloglarda ady aýranda özüne arassa bir million galýar. Şo bir million dollary adamsy bile bölüşmejek bolup, aýrylyşmana karar berýär. Ýaňky lotereýany almana on bir gün galanda ýoldaşynyň goşlaryny ýygnaýar, Awo, daway do swidaniýa diýýär garaz. Men seň bilen ýaşajak däl diýýär, men seň bilen aýrylyşjak diýýär. Ýoldaşam geň galýar, näme bolýar, näme esasynda aýrylyşjak, näme bir bir zat boldumy, aýt maňa, düşündir diýýär ogulyn, ýok, men seň bilen awo aýrylyşasym gelýär, seň bilen ýaşasym gelenok, garaz dogry-dürs düşündirişem ýok, hiç zadam ýok, diňe men seniň bilen aýrylyşjakdan oturýan. Ýigrimi üç ýylmy, ýigrimi dört ýyllap bile ýaşan adam, Eý, bolýa, diýýä, aýryşmana karar beren bolsaň, bolýa, aýryşaýyrsanmy, diýýä. Aslyýetinde bu zenan hiç ýerde işlänok, hiç hili bir hawa, öýüne bäş manat pul getirip ýa gazanç edýän aýal däl. Adamsy, hawa, ekläp ören, bulam öýde oturan aýal. Bagty çuwdy, bir million dollaram gazandy. Şeýdip aýryşýarlar, boldy, gitýä, ýaňky erkek bir üç-dört günden soň, Ýaňky ýoldaşy gelýär, ýaňky erkek adam. Öýüne çyrdakda galan goşlaryny ýygnap görkä, öňünden çek çykýar, çakylyk çykýar. Bir million dollary alyp gitmeklik baradaky. Bulam gözüne ynananok. Nälet bolaý bu bir million dollary kim utdy diýen pikir bilen adwokatlaryna haýyş edýär. Bir-ä oýun edýär öýdýän bir barlap bersene şu hakykatdanam utuş boldumy diýip. Adwokatlar barlaýar. Hakykatdanam şo utuş bolupdyr. Utuş bolupdyr, pul alnypdyr. Indi adamsy. Geň galýar, nähili gollaý by le o ýaşadyk. Hiç hili bir artyk bir zat talap etmedim ýa ýene etmedim, elimden gelenini şoňa etdim. Nähili gollaý diýýär da nemýaňken täzeden suda çagyrýar. Sudlaşýarlar. Sudýa bolan zatlara seredýär da nem Bolýa diýýär, seň edýäniň şu bolsa onda meňem edýänim şu diýýär. Alýar da nem zenandaky bar puly, bir million dollary erkege geçirmeli etýär. Erkek almaly etýär şony. Ýaňky zenanyň adwokatlary ýalbarýarlar, gaýrat et, beýtme muň, utangy tuşy zat diýsedem, ýok, bolanok, erkege geçiriň diýýärä, hem erkege geçirtýär. Netije, pulsuz, hawa, ýoldaşsyz galýar ýaňky zenan. Indi näme diýip, näme aýtjak şular ýalak ýagdaýlar. Kommentariýada belläň, ýene-de kommentariýalaryňyza garaşýan. Janyňyz sag bolsun, saglykda görşeliň.
Salowmaleýkim. Siz men egerde Kadir G-Craft brendiň esaslandyryjysy, ýüzi, ýa eýesi diýip tanaýan bolsaňyz, siz meni hiç hili tanaňzok. Men G-Craft brendiň döreýşi barada, meň we meň ýakynlarymyň nähili günleri geçendigimiz barada, gülen wagtlam, aglan wagtlam, umytlanan wagtlam, galyp düşen wagtlam barada size aýdyp beresim geldi. Siziň goldawyňyz bilen nesip edenden başlaýas. Ýigriminji ýyl tomus ýaňyja ýokary okuw mekdebi gutardym. Ýaňy indi näme işlemeli? Otrabotka okuw tarabyndan ugradyldym, ýöne göwnüm şoňa baranok, dogrymy aýdaýyn. I, eýýäm birinji kursdan bäri öz işim barada arzuwlap, pikirlenip ýördüm. Ine, okuwy gutardym, wagtam geldi. Bir köneje jaýymyz bardy. Näme üçin bardy? Iň gyzykly ýeri, onam ýeri gelende aýdarys. Jigim ikimiz otyrys, maslahatlaşyp otyrys. Jigim ikinji kurs. Näme iş etmeli? Indi eklenç biziň boýnumyzda, biz ýetişdik. Enem-atamyzdan hiç zat almaly däl. Näme etmeli, näme etmeli diýen pikirde şo maslahatlaşyp otyrys. Birden Tahyr jigim, Kadyr, biziň ýurdumyzda deriden kän zat ýok. Derini eýläp, daşary ýurda eksporta çykarmagy synanyşsak nähili pikir edýäň? diýdi. Aý ýok, oň üçin zawod gerek, uly çykdaýjylar gerek. Intäk ir bize diýen pikire geldim dänim, ýöne şu deri tema kellämde galdy dänim. Gijeler bilen ýatman, ýatman, ýatman şu deri önümler barada pikirlendim, iň soňunda Tahyryň ýanyna baryp, deri önümleri sataly talyplara. Iň meň kösenen wagtym talyp wagtym, sumkadan kösendim diýdi. Her ýyl hökman jerman sen sumka alýan, gowusyny alamok, talyp özüm, üýtgeşik artykmaç pulum ýok. Ýöne her ýyl çalyşýan deri önümleri talyplara satyp başlasak nähili pikir edýäň? Aýyp bolýa. Wideolaryny zatlaryny görýäs, opşa biznesiň nähili alyp barlyşy barada öwrenip başlaýas welin, gaty kyn iş. Ýöne bilemok, ýüregim şoňa girdi. Maslahatlaşyp maslahatlaşyp daşary ýurtdan getirmän Öz brendimizi döredeli diýen pikire geldik. Ýöne sen iki sanak ýaş patsan, nirden tehnologiýany bileňok, intäk söwda edip göreňok, adam bilen bir normalny düşünişip gürleşip bileňok. Hiç kim seni intäk bärde söwda sferasynda seni tananogam, sylanogam. Nädip girmeli? Ýüzümizi ýyrtyp, başladyk. Bir hemme köwüşçileň ýanyna gitdik. Şu deri tema bilen näme baglanyşykly bolsa, agam şular ýala geçjek bolýas, şeýtjek bolýas, şeýtjek bolýas diýip, her kimden ýüzümizi ýyrtyp maslahat aljak bolduk. Azajygam bolsa, her kim Şular gitse bolýa diýip, birazajygam bolsa, bir sözlemem bolsa aýdyp goýberýärdiler ony. Şu önümçilik edibilýän adamy tapmak kararyna geldik. Şu adam ýadymda, köşüde tassamaň ugruna bir köwüşçiler bar. Nädip şolara düşenimi bilemok, ýöne tahyr ikimiz bardykda, Nim, agam şular ýaly teklibimiz bar, biz-ä öz brendimizi döretjek, bize-de gapjyk, sumka ugruny tikip ber-dä, Nim, biziň brendimizden çykaryp ber, bizem sataly, senem öz peýdaňy gör, menem öz peýdamy göreýin diýip. Aý, ýok, jigim, men-ä ony oňarman, ýöne sen şul oglanyň nomuryny al diýip-de, Nim, maňa bir nomer berdi. Baýly. Az adyny üýtgetdim. Özi görse gaty görmez ýaly, ýalňyş düşünmez ýaly. Siz Baýly diýipdir. Baýly, Baýlyň ýanyna bardym. Kiçiräk önümçilik. Üç, dört adam, özi bilen bäş. Sumka, gapjyk sat, nu, tikip, bir ony-muny azajyk satyp hereket etjek bolup otyrlar. Biz-ä oňa gerek bolup çykdyk, olam bize gerek bolup çykdy. Sen maňa opdym bahadan ber, men öz brendimi ýasajak, öz brendimi döretjek, pulumyzam çäkli, Ýöne işleşeli diýdik. Olam suda bolsun. Bol işläli, bol işläli. Ondan daşary ýaňky koja zat şol adam tapýançak biz eýýäm brendimizi döredip başladyk. Nädip döredik? Ynanmaýaňyz. C-Craft brendi ýöne jpeg formatda döredi. Ýöne suratda döredi. Jigim fotoshopdan baş çykanlygy üçin oturyp näçe sagatlap Şeýt, şeýt, şeýt. Ady näme üçin Çikraft? Aslynda, biz şu wagt size çykyş edemizde, Türkmenkraft, türkmen öndüriji diýip çykýas. Aslynda, men soň Uluzada baramyzda, şo wagtlap arzuwlaýardym, Uluzada baramyzda jigimiň adyna Tahir Kraft diýip dakdyk diýip, Saharp aslynda şondan gelýär. Tahyrym, seň harpyňam goýaly, seň adyňam goýaly, e, ýok, öz harpymy hiç hili gelişdiremok. Tahyr, Tahyr bolsun. T harp biziň deri sumkalarymyzdaky başdaky T harp logotibimi özümiz çyzyp oturyp näçe sagatlap fotoshopda Tahyryň başy çykanlygy sebäpli boýnumam alaýyn bir daşary ýurt bir kän belli däl brendiň bir üýtgeşigräk bir şekilini aldyk aýladyk i özümizem içine T harpyny goýduk birazjyk üýtgetdik ýöne özümize görä sazlaşyp şeýdip T-craft brend döredi. Senem şular ýaly etýän bolsaň, bizdensiň.
O stoluň znaçysyny beräýdä. Eý, neme-laý? Togsan dokuz manat çykypdyr, şu bir manat äkidip oturmasana. E, bererin.
Bir teňňe-de bolsa bermeli. O adamyň BMW-si bar-ow, bir manadyňa zar däl-ow, şol-a önen. Ýok, gürrüň zarlykda-da, ýöne şoň haky bermeli. Duduram, şu Nesibämi ýaýna, munakide. Zyňmallaly alyp goýberäýde bir süpürýär şu taýyn. Men şo şey zyňmasam şolar işsiz oturýar.
Şo özüň galdyryp goýbereňem işsiz galmaýar şo.